li ħaduhom għall-mewt miegħu fuq is-salib. Meta waslu fil-post jgħidulu l-qorrija, Salbuhom hemm, lilu u lill-ħatja, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Innotaw ukoll l-istil oriġinali hawnhekk ma nsibux il-bandalore tas-seba' kelmiet. Huwa l-unika lokal illi proprju Jippreżentalna s-seba' kelmiet b'dan il-mod, parċmina bl-iskrizzjoni ta' dawn il-kelmiet huwa proprju simboliżmu wkoll li għaliex wara kollox Sidna Ġesù Kristu qal dawn il-kelmiet meta hu kien b'idejh miftuħa imsammar mas-salib. Konna qegħdin naraw l-istatwa tal-Veronika li ħarġet u kif qal tajjeb Aaron, L-idejn u s-saqajn ta' din l-istatwa huma xogħol fil-kartapesta ta' Wistin Camilleri Cauchi. Il-Kavalier Wistin Camilleri Cauchi, li twieled fis-sena 1885 hawnhekk fil-Belt Victoria u studja l-pittura taħt diversi artisti rinomati fosthom Pezzardi u Coppa, u tħarreġ fl-Iskola tal-Arti tal-Gvern fil-Belt Valletta, Malta, u fl-Accademia di San Luca f'Ruma. Insibu ħafna xogħlijiet tiegħu mxerrda kemm fil-gżejjer Maltin kif ukoll barra minn xhudna. Camilleri wettaq diversi xogħlijiet fid-disinn, skultura tal-ġebla, xogħol fil-konkrit u t-tafal, waqt li għamel għadd kbir ta' statwi tal-kartapesta. Fost ix-xogħlijiet li għandu nsibu fix-Xewkija, Wistin, insibu l-istatwa ta' San Ġwann Battista tal. parroċċa ta' l-istess lokalità, li żżanżnet għall-festa ta' l-1912. Wistin kien president u xenografu tal-kumpanija teatrali La Forza dell'Unione li kienet teżisti fil-Belt Victoria bejn is-snin 1920, 1930. Minn ġewwa l-Bażilika nistgħu naraw l-aħħar preparamenti sabiex tintrefa' għall-ewwel darba il-Vara l-Kbira sabiex ukoll minn hawn u ftit ħin ieħor propju l-banda tas-Soċjetà Flarmonika La Stella, il-banda tal-lokal tieħu postha propju quddiem il-Vara l-Kbira, jiddomina għal darb'oħra s-skiet perfett. Il-pellegrini li ġew sabiex jassistu għall-ħruġ ta' din il-purċissjoni wieħed jista' jammira is-sempliċità u s-sbuħija li fiha din il-purċissjoni filwaqt li rrid nirrimarka wkoll dawn il-filmati sbieħ li qegħdin jaslulna permezz tal-crew tagħna, l-crew ta' one. Irrid ukoll nrodd ħajr lill-crew, qegħdin naraw diversi filmati mill-ajru lill-crew, it-tim ta' Sebio Aquilina, artist hu flimkien mat-tim tiegħu wkoll kemm f'dik li hija fotografija kif ukoll vidjografija. fil-qasam tal-festi tradizzjonali Maltin. Aktar qabel konna din naraw ukoll il-filmati li jaslunna minn ġewwa l-Knisja, eh, bażilika tant sabiħa fi pjazza tant sabiħa, pjazza li kważi kważi eh, tħossok qiegħed ġo teatru tara l-vari ħirġin waħda wara l-oħra l-atmosfera, l-ambjent tad-dawl illi li hawn, is-skiet perfett illi jikkuntrasta wkoll dak dik dak l-atmosfera u l-ambjent illi normalment ikun hawn matul ix-xahar ta' Lulju. Allura qiegħed nirreferi għal festa illi ssir dedikata lil San Ġorġ u propju qegħdin naraw eh, fil-mazza tant sabiħ it-tribuna fuq wara tal- Vara il-Kbira, bl-artal ukoll l-artal maġġur, hija waħda wkoll mill-knejjes rikki u knejjes sbieħ li nsibu fil-gżira ta' Tliet Għoljiet, fil-gżira t'Għawdex. U waqt li ninsabu fil-ġimgħa għażiża lejna l-Insara, l-Ġimgħa Mqaddsa, l-aktar ġimgħa importanti fl-istorja tas-salvazzjoni tagħna, Ċertament ukoll niftakru fl-Evanġelu ta' San Ġwann fejn jirrakkonta l-passjoni ta' Sidna Ġesù Kristu differenti mill-Evanġelisti l-oħra għax jurina kif Ġesù wara li aċċetta minn idejn il-Missier dak kellu dak kollu li kellu jgħaddi minnu rebaħ fuq kull sitwazzjoni u fuq kulħadd. Sa fuq is-salib Ġesù huwa Sultan li rebaħ id-dnub u l-mewt u anke d-dinja. San Ġwann jurina kif meta ntrefa' 'l fuq mill-art, Ġesù ġibed lejh lil kulħadd. Jekk inżommu l-ħarsa tagħna fuq Kristu imsallab, nintlew bil-qawwa u bil-kuraġġ u ma nibżgħux nuru li aħna tiegħu. Ma nibqgħux dixxipli moħbija tiegħu, imma noħorġu fl-imħabba u l-karità mal-ġisem ta' Kristu li huwa l-bniedem li qed ibati llum. U proprju quddiem ix-xbieha tal-vara l-kbira, quddiem dal-kurċifiss storiku, opra ta' Pietro Paolo Azzopardi, illi kienet, nistgħu ngħidu hekk, grazzi għal dina l-opra, dana x-xogħol devot meqjum fil-Bażilika Ġorġjana matul is-sena kollha, proprju quddiem din ix-xbieha nixtieq naqsam magħkom ukoll dina il-poeżija li ġġib l-isem Quddiem il-Kurċifiss. Bħal kont tqisni f'ħolma, 'il bogħod minn kull ħoss, u paċi ġo qalbi bħal donni bdejt inħoss. Bdejt anka nitħeddel u bdejt nara ċpar, għaddiet siffa ħelwa u kollox deher ċar. Sibt ruħi f'nofs folla, f'toroq kollha nies, raġel demmu jċarċar b'imħabba bla qies. Staqsejt mara xwejħa, Fejn sejrin joħduh dan? Qalbi maqsuma qaltli sejrin isalbuh. Min beda jitħassru għax kien innoċenti, min beda jwassallu il-kliem insolenti. U qalbi wisq intgħafset fis-sema rajdija, ġie anġlu u qalli, dar-raġel bla ħtija. Inross b'dej ġol-folla biex nersaq fil-qrib, kemm xtaqt imqar ngħinu iġorr is-salib. Iżd hu ħares lejja b'ħarsa t'onesta, xtaq li juri mħabbtu mal-umanità. Min jaf jekk dik l-għoda kemm xtaqet tiħfief, żgur mhux pjaċir tagħha li fuqu tistrieħ. Trab li demmu xorob kemm ħass dak il-ħin. Min kollox xtaq jagħmel u jsir bħal debfin. Min jaf dawk il-frosti li bihom sawtuh, kemm xtaqu imilu u qima jagħtuh. Il-bżieq li beżqulu kemm xtaq idewwih, il-ġrieħi jfejqulu biex mistrieħ ftit jagħtih. Il-kliem ta' stmerrija li ilu għajruh bih, xtaq kinana t'anġlib u glorja jagħtih. Kuruna minn xitla li nibtet mill-art, ix-xewk illi għamlet kemm xtaqet kien ward. L-imsiemer li nifdu idejh u riġlejh, Żgur xtaqu jdubu u ma jersqux lejh. U l-martell li ntuża kien jaf li bda ħtija, xtaq li jsir tat-tafal ħa jeħlislu t-tbatija. Sponża ħa rresqulu, x'ħinu joxrob ried. Kemm xtaqet titfarrak u taqa' rmied. Ma kontx ert smajt sewwa x'kien qiegħed jgħidilhom? Possibbli dal-bniedem kien qiegħed jaħfrilhom. Kemm xtaqt li stajt ngħinu, xtaqt nitla' ftit ħdejh, iż hu mejjel rasu u għalaq għajnejh. U faqqgħet sajjetta, bis-sema tikrih, ix-xita qliel niżlet bħal donnu tibkih. Niżluh, tawh lill-mara, imsejkna dik ommu, li bdiet rossu magħha f'ħoġorha iżżommu. U qalbha intgħafset x'ħin ġew biex joħduh, keffnuh f'liżar abjad, u f'qabar daħluh. Hekk din il-passjoni li kont rajt tant ċara, issa kienet għebet u xejn ma stajt nara, u b'ħasda ninduna li kont mitluf fiss, waħdi f'nofs kappella quddiem kurċifiss.
Se nkunu qegħdin naraw il-Vara l-Kbira, il-Vara l-Kbira, il-kurċifiss li sar fis-sena 1800. 48 u huwa kapolavur fl-injam ta' Pietru Pawl Azzopardi. Naraw ukoll, hekk hu, id-dijadema li hija ta' deheb mastizz filwaqt li. Qegħdin narawha issa ras ir-ras hija saqajja propju ras saqajja u jdej il-Madonna ġew skolpiti fl-injam minn Pietru Pawl Azzopardi wkoll lejn nofs is-seklu dsatax, flimkien mal-korp li hu magħmul minn ixkejjer u tiben. Mill-1919 sas-sena l-oħra, kienet għadha tintuża ras li kien ħadem Wistin Camilleri fil-Kartapesta. Il-Madonna qegħdin narawha wkoll imlibbsa bi ħwejjeġ tal-bellus u l-Madalena saret fis-sena 1919 u hija xogħol ukoll fil-Kartapesta ta' Wistin Camilleri. Titlibbes ħwejjeġ tal-bellus b'bordura wkoll tad-deheb. Din id-darba Il-personaġġ ukoll ta' San Ġwann, qegħdin naraw, naraw aktar 'il quddiem saqajh u jdejh li ġew skolpiti fl-injam minn Pietru Pawl Azzopardi lejn nofs is-seklu dsatax, flimkien ukoll mal-korp li hu magħmul minn xkejjer u tiben. Mill-elf 879 sas-sena l-oħra kienet għadha wkoll tintuża ras li kien jinħadem fil-kartapesta Karlu Darmanin u San Ġwann l-istess bħalma huma l-personaġġi u l-figuri l-oħra jitlibbes ħwejjeġ tal-bellus kif ukoll glalen tad-deheb.
Semmejna f'din l-istat dwar il-Mastru Pietru Pawl Azzopardi li ħadem ħafna f'din il-vara li ser inkunu qegħdin naraw. Pietru Pawl Azzopardi li twieled fil-Belt Valletta fl-20 t'April tas-sena 1791. Huwa kien it-tielet wild ta' Antonio Azzopardi u Marija Mwilda Camilleri. Ġie mgħammed fil-Knisja ta' San Pawl Nawfragu l-Belt Valletta fejn tawh l-ismijiet ta' Salvatore, Giuseppe, Petrus, Pawlus u Ġeremaja, imma bdew isejħulu Pietru Pawl. Missieru Antonio kien minn Bormla u ommu kienet mill-Furjana u żżewġu fil-knisja ta' San Publiju l-Furjana li kienet tagħmel parti mill-parroċċa ta' San Pawl tal-Belt. Wara ż-żwieġ tagħhom il-familja Azzopardi marret toqgħod Bormla. Ftit nafu fuq it-tfulija ta' Pietru Pawl. Huwa attenda l-iskola sekondarja u jekk wieħed jikkunsidra dawk iż-żminijiet, Pietru Pawl kien jaf jikteb u jaqra. U żgur li sa minn dejjem wera l-ħila għall-arti. Ta' sbatax-il sena tilef lil missieru u sa minn dik l-età tenera kien diġà beda juri x-xewqa li fil-futur isir skultur. Pietru Pawl iżżewweġ lil Giovanna Rosa Camilleri minn Bormla fil-Knisja tal-Kunċizzjoni ta' Bormla fil-25 ta' Ottubru tas-sena 1817 u hemm fetaħ il-bottega tiegħu. Minn dan iż-żwieġ kellhom sitt ulied li minnhom għexu biss tlieta. Dawn kienu Salvatore li twieled fl-1124, Maria Concetta, li twieldet fl-1826, u Giuseppe, li twieled fl-1830. Martu, Giovanna Rosa, mietet fit-22 ta' Diċembru tal-1833 waqt li kienet twelled tarbija fl-età żagħżugħa ta' 37 sena. Pietru Pawl ma setax ikompli jrabbi tliet uliedu żgħar waħdu li kien ta' bejn disa' u tliet snin. Għalhekk iżewweġ lil Antonia Attard fil-5 ta' Mejju tal-1136 fil-knisja ta' Porto Salvo fil-Belt Valletta. Minn dan iż-żwieġ ma kellux tfal. Fl-1857 Pietru Paolo Azzopardi mar jgħix il-Belt Valletta fid-dar numru 7 Strab Strada Ponente fejn nhar it-13 ta' Frar 1164 tilef ukoll lit-tieni mara tiegħu li ġiet midfuna fil-knisja ta' Ġieżu il-Belt Valletta. Kien allief ta' Mariano Gerada, magħruf ukoll bħala il-Marjani. Mariano ġab din is-sengħa minn Valencia fi Spanja meta kien għadu żagħżugħ. Valencia Mariano kien student ta' José Esteve Boné. Pietro Paolo Azzopardi kien membru fl-Akkademja Corpo del Bell'Arte di Desenjo minn Pubblikazzjonijiet ta' Castagna, Pietru Pawlu msemmi li kien kull skultur għar-Re Ferdinandu t-Tieni ta' Spanja. Dan juri li Pietru Pawl kien kiseb fama artistika kbira u allura skultur artist ta' kalibru kbir. Għalkemm Pietru Pawl kien bniedem ħawtiel u bieżel, kien umli u ma tantx kien iħobb jidher. Skont l-istess storiku, ġifieri nalludu għal Castagna, Pietru Pawl beda l-karriera tiegħu jiskolpixxi puleni għall-iġfna. Kien jiskolpixxi wkoll fil-ġebla Maltija. Il-biċċa l-kbira tal-istatwi li skolpa u sebaħ Pietru Pawl kienu fuq disinn tiegħu stess u l-akbar numru ta' statwi tiegħu nsibuhom skolpiti fl-injam. Aktar qabel hu persważ li. Minn hawn u ftit ħin ieħor jerġa' jtina inkwadrazzjoni d-direttur ta' din ix-xandira. Stajna naraw id-dettall mill-isbaħ tal-wiċċ ta' Marija, il-wiċċ tal-Madonna li nsibu f'din il-vara tant sabiħa kif qegħdin naraw propju bħalissa. Il-vara l-kbira bid-dettall tas-sejf il-nifet il-qalb ta' Marija.
U waqt li qed naraw ukoll il-Kristu msallab, ċertament li Kristu ma fatax biss idejh li għaliex samrulu idejh mas-salib, imma fl-istess ħin huwa bidejh miftuħa biex jistedinna, jgħidilna ejja għandi.